Hallo hallo muchanan bon tardi, bon dia, bon nochi e orario cu boso ta wak juffrouw con ta bay cu boso? Mi tin hopi dia sin wak boso atrobe pero nos ta keda con nos videonan y nos ta keda train na cas ok awe nos ta bay papia di idioma y idioma y pensamento muy en particular nos ta bay analisa un frase ok nos ta cuminsa cu kico mi tin dilanti mi. No, no na banda. Esei ta Schubert, pero no ta Amy Kemen. Dilanti mi, mi tin un buki. I den e buki no solamente tin plachi di poyito, di karné, no. tin palabra y frase. Pa kuminsá nos mester di kiko pa traha un palabra? Sí, nos mester di lèter. Kinan i fló tin un ehèmpel di lèter? Lèter. Jefro a koy letter. Kuantu letter mi a koy i ki palabra e ta forma? Pasko! Hopi bon. No Pasko di nasementu, no. Pasko di resurekshon. Nos ta kòrda riba Hesus i despues nos mester selebr'é dor di. Kiko skonde webo, buska webo ku makutu, tur esei boso ta kòrda tòg? Hopi bon. Algun ehèmpel di palabra, kina nos tin un ehèmpel, un palabra, webo ta un palabra, koneu ta un palabra, krusifikashon. ta un palabra. Akinan, si bo pone atenshon, tin dos palabra. Wak e bon. Último cena. I akinan tambe nos tin un ehèmpel, pero akinan tin uno, dos, tres palabra. I esaki casi nos por bisa ta forma un frase, Caminda di cruz. Awe nos ta behe un wega. Nos ta cla? Nos mester di cinco obheto. Uno, dos. Tres, kuatro, sinku. Si bo no tin tapa, bo por usa bo lego, bo por usa blòkkie, bo por usa bo outo di hunga, basta ku bo ta koi sinku. Pasobra den e wega aki bo tin ku bai konta e palabranan den un frase. Ok, mi ta duna boso un chèns pa bai buska un obheto. Ready, go! Ok, boso ta ready? Boso tin sinku obheto, outo, lego, bloki, loke abo tin. Bo por a asta bai pafó koi piedra, no pa tira den kas, pa bo usa pa bo wega. Ok. Mi ta bai bisa un un frase. Mañan no tin skol. Ok, bawak. Mañan. No tin skol. Kuantu palabra ta tin den e frase? Uno, dos, tres, kuatro. Kuatro palabra. Hopi bon. Nos ta bai na un otro. Bo ruman. kier hunga. Bo ruman kier hunga. Uno, dos, tres, kuatro palabra atrobe den nos frase. Frase. Kòrda bon. Un palabra. Y esaki ta bira bo frase. Alright? Ok. Otro. Mami a bai traha awe. Ok? Mami a bai traha awe. Vamos a hacer nos por hacer un tiki más noso. Mami a Bai traha awe. Cuanto palabra nos a pone? Cuanto bloki bo a pone? Ok? Cinco palabra, paso mi a pone cinco tapa. Abo por a pone cinco bloki of cinco auto. Ok? Otro mas. Kayla ta come mangel. Vamos. Kayla ta come mangel. Y e no ta Kayla ta come. No. Kayla ta kome mangel. Goed zo. Hopi bon guys. Bam hasi boso por dos frase boso mes na na kas. Nos ta kla? Ok, skucha bon. E solo ta hopi kayente. E solo ta hopi cayente. Ok? Pone boso blokinan. Y mi ta bay chit. Mi ta bay yuda mami of papi of ken cu ta yuda boso. Ok? Pan wak. Cuanto bloki bo mester a pone? Cuanto palabra? Ah, mi a pone cinco. ¿Cuánto vos a pone? Hopi bon. Y si no, no ta nada. Por sobra el video aquí siempre ta queda para vos. Wak, corda y repiti. E solo ta hopi cayente. Goed zo, guys. Ban wak. Último. Ready? Nos tin ku keda kas. Nos tin ku keda kas. Kuantu? E ta yuda boso atrobe. Ok. Ready? Ok, no cheating. Purba bo mes. Nos tin cu keda cas. Atrobe cinco. Cinco palabra. Nos tin cu keda cas. Hopi bon mi dushinan. Hopi grei cu boso a participa. Nos a bai hopi largo awe, mas largo ku otro, pero atrobe esaki ta bira un video, boso por bai e bèk ariba dje, train mami ku papi por pensa frase, bo ta bisa mami pensa un frase pa mi, i mami ta pensa un frase di kuater palabra, sinku palabra, muchanan ku por hopi bon por bai seis palabra, shete palabra, bisami despues kuantu palabra abo por a bai. I si bo no por bisa mi tambe jufrou mi a pega kuné. Yudami, ok guys? Te otro biaha atrobe, bye bye!